Yusuf Yee.
dalayduu fidachuu fedha.
Yoo masruufni jiruun qaalii tanaan nu wal nu gaya. Wal nu gayaa inni ani maaltu naan giddubaan dadhabee dalagaa mana kana keessaa dalagaa ooluudha. Anuma kutaa lameen kana dalaguu dadhabda. Ee haatunuu na dadhabsiistee jirtaan akka hiriyaa tiyyatti boqonnaa godhachuun fedha amma dalayduu na barbaachisa dalayduu. Ijoollee hin qabnu maaluma dalee. maal daleeydee jechuun maal jechuudhaan ganamaa galgala mana kana keessa son dalaguu harki hundi na badaan hin fedhu baqaa daleeyduu fidachuu fedhan amma
Yoo akkas ta'e egaa waati mana keessa dalee gabbaatee nuuji daleedha.
ani bakka kala si hun gaafa dhufi hin fidadha bakka maallaqa kiyyaan kafalaaf siin hin geetu amma booda akka Osoo taate duuba osoo naan himneetis fiduu ni dandeessaa. nin fidadhaa ogaa nama tana siin mariinin siin mari'adhe malee bar fidachuu dadhabeeti miti akka dur na soo jirtu Lafa ati amma fidadhu yoo akkas taate.
nin Ati fidadha kafallaan Lama hin fedhu lakki tanuma rakishaa laalladhee ta qiyaasaatiif bitadha. Fidadhu. Akka dur na seete ati dhumaatu fideetii si garsiisa amma. Fidadhu garuu ta galgala mana isaanii bultu fidadhu garuu. Taas bultee nu dhageeffattu miti. As bulti sumaan qabu.

Kunno bar isiidha. Kunno isiidha dalaydun.
Isida. Ee.
Maal? Dhufee qoy.
Akkanuma inni ni qaanfata amaluma isaati akkanaati. Kee maal waadaa seenitii meeshaas nurraalee diqii kuduraan fidee dhufa nyaata nu goota. Hayyee kee.
Yaaboo waa salphadhe. Hayamaa micoota jaartiin qabuun jeeni. Maalumaa jedhama.

Jaartiin qabu siin naan hin jenne qaadimaan qabu jaartiin qabu naan hin jenne maal dilli koo qajjibaa. Ati horiin fuudheetiin jiru isin jenna hayyamta ture. Hayi rabbii sii fakkate yoon si hayyame maal qaba yoo dhugaa naa himte. Amma dhugaa rabbii ija seetiin si agarsiisee mi? Aa dhugaa naa himuu qabda duraan sila amma rabbii sii fakkate maal qaba afuruu sii fakkate rabbiin. Ayyoo kottaa egaa dubanii haasofna. Araafis araaraa jiraanu. Araaramuun fadhaa. Aboo horuu Duraan dheeyitti akkanaa kottaa hin eemma.
qabda ture. Horuu dheeyitti itti kottaa egaa sammuu Rabbi dubbiin si tiyyaa qaqqabe ta'e.
afur fuutu sumaan qabu baay'ee. Ammallee bakka duraanii sanitti wal haa beeknu amma haati mana keetiin na dhufti. Silaa rabbii si faqqade haa kan fadhe.
Egaa ati tana hayyamte. Tabiraa taafte narra dhiise yaa markabeetii.
Maaf gara jirtan? Maal asii gootan ta'e? Hayi bar nyaataa waan hin godhu gaafachuu jira. Duba maal godhi siin jee? Ruuzoo godhii naan jee.
Lakkii ruuzoon godhin baastaa godhi keeti. Hayi waan jaarsi kee fadhu.
Maaltu siin gee anaa anaa si fidate moo isaa si fidate ta'e? Hayi maal Hayi. jaarsi waan jaarsi fadhu godhan jeeti. Hin beeku kan intala anaa si kafala bari isaa si kafala seete maallaqa kiyya anaa si kana akka himee deemi godhi. Jaarsaa dalagaan dhagee malee dhalaa daleessuun dhagee. Deemee sanatti nuuf hin himtu. Dalaga dalagaa tanumaa akkamii ta'a? Tanumaa ittaltaa akkamtu dhufe mana kanaati. Hayya maa fuula kan taabate?
Ilma namatti hin Yoomi as ruuza nyaachuu eegalte yoomi as ruuza jaallachuu eegalte mee natti himi mee. Kanuma jibbitu san himi duraanuu ruuzni. Baasa qabdaati. Of.
Yusuf sokoo xiqqaa sii godhu.
Haa intaay. Ana moo isa ka gaafachuu qabda haati manaa anaa bar. Tana qawween haaya. Ittaan isa maa gaafatta ana haati manaati. Haay isaan isaan na ajajaame an isaan gaafadha. ree. Way usaa baasa aboo maal agarsiiste miciyoo. Takka ittoo Yuusuf Yuusuf Yuusuf Yuusuf Yuusuf maal akki kun? Yuusuf maqaa obboleessa siitii bar.
Obboleessa sii hunda beektaa jechuu kaa duruunu. Arrumoo dhuftee arru guyyuma takkatti ajaja kiyya malee habisiin godhin jettee hin gaatu tun dalagaateetiin hin beekaani. Yaallu qoqa kiyya dhageessee ati. Maa goga kiyya dhageessee micoon arrumatti dhuftee arrumatti waanuma ateetteen qofa gooti. Hai. Ammaan kumaan gabbeetti duruu itti neexe egaa.

Naan maallaqa sii kafala mataa si hawwistee maali? Hay baasa qabdii intal maaltu siin geeni beektaa isa kana? Hayyaa tanuma baasaatiin na dhufee har'a inumaatu jettee jettee. Sii tana hundaanuu na fedhe. Naafii si silaan hin ari'aa maallaqa baatuma takkitti tanaa. Yoo na tajaajiltee maal qabu?
Maaliif si tajaajilti?
Tajaajila keetiif hin fide, tajaajila manaatiif hin fida, deta biraaf gadhu ati illee tas jajaajiltu. Ayyaa. Bishaan maaliitiin dhugaa miti. Wanta bana harkaa balleessite gawwaan irraanfata qabdiisa. Sangaa Gabireelii. Bultii xiyyaa hojii guuf dhuftee osoo. Shaaxiraan seetti dhiyaadde.

Haa deema lab barbaada.
hin barbaadu
na laalta haa dhuftu gisee ati isiin dhufte anuun hin dhufa wal agarraa naaf Yaa, jeeti naa dhuftee sa? us baalage
Kana gawwaa ibiifi sa'a sitti hin fayyadamini. Amma dhuftee asii mataa nama nyaatti. Haa bartee haa barbaaddattu arfaa akkanaa ta'e.
Bulaaboo namaa teessa dachi biyya tana hin beektu ati. Arra ni hawwa ture waan. Ayyoo wiwlaa banattee teessa. Rakkoo qabu ammaas ni cufnaa waan. Baasuma qabdaa'u. Intaltiin oomii harree isa kutte. Ay, fattaala san si gubdee misirraa huchiisee barsan. Hannaa kuchiste maallaqa xiqqaa dalagu jirti. Way, maallaqni si rakkinati. Ati dura fayyaa qabaadhu. Nama sirra bashoo hojii jiraachuun fadhu ni beekame. Sanummaa dhugaa keeti na ajaja kiyyan gootu na rabbashte na cinqiteeti. Garuu amma eessa kuchiste amma ni kuttee. Huchiisee.
Isaa basiitis dukkaana kaa olii qarqara mana kanaan baatu.

Ijoollee xixiqqashoo daa'ima fidee naan dararuu deema. Wallaahi fif dalaguu ta'a mana kana keessa irra daleedduu tana aree isaa beeka. Jettee jettee intala biroo gurgurtaan na eegalte. Adda baafadhu. Maaliin adda baafadha?

No! God, please, no! No! No!
Eenyu? Ana gaafate. Dhagee gaaftuu tiyya amma. Yaada bareedaa takkaan siif qaba. Ati isaas kophaa teessee firaa kofalurra. Anis hogguu walaala si barbaadurra. Manuma kiyyatti akka jaartiin tiyya hin beekne jechu akka nama mana kiyya dalagutti hisaaba kee kan isiin quban qabaanne illee tirfii sii deetiin si kan Bareedaadha. dhooysatti jechu akka isiin sirratti hin beeknetti atis harka lafa jalaati akkuma nama mana keessa dalaguu dalagallee mana keenya ni heddumaattu beekta. Baay'ee. Jaartiin teetu waan kana gisee abeeytee kun sirra gayaa maal. Amma duuba nan deebisin gaa. Siif No, himee dumas miti.
deebisuu miti gaa kunis hooma jirta kaan Na barbaadde dhagaye.
beekta. Na dhagaye. Yoo hin deebisin itti. Jaartiin kiyya jechuudha. Ati yoo waan hunda haaya jetteen. Si galee. Haasawatti amanti.
Wayyaa rabbii kiyya. Haaya jennaan agartee miti. Gara galteetu sin laaltu. Si galee. Waan isiin siin jettu. Yoo wanna goote.

Nyaata godhuu ni beektaa manni keenya akkuma agartu kan aanaa fi isa bichaadha ijoollee hin qabnu wanta akka hin qabnu akkuma mana keetiiti haa haayee kee dalagaa ammas meeshaan takka ta'uu qabamtee jira meeshaa san liqi san booda nyaata waan guutu siif hin himaa. Ayyaa. Haayee kee liqi amma meeshaa san.
Ayyaa.
Maallaqa oo meeqa siin jette? Waan guddaa himatte. Maallaqaa sun dibin.
Eegaa. Akkuma isaaniif taa'u turte nu teessa.

Eenyu? Eenyu? Hey Gandhi. Hooy. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Nagiya.
Nagiya.
Fayyaadha. Fayyaa alhamdulillah.
Maallaqa kiyaafiin dhufee bar. Maallaqa siin kennine?
Naan kannine.
Akkamitti? Naan kannine numaa'oo. Ajaa'iba. Yusuf.
Oo. Kottu mee ibsaa biraan kaayeef naan hin jenne.
Irra kaayeetiin jiraafi.

Yuusuf kaate hayi. Ajaa'iba wallaahi ana aariyee ammaa sana bitachuu eegale. Maaliin usa ammaa sana bitachuu eegalte? Ajaa'iba. Maal inni? Hayi hayi hayi. Maal inni? Wallaahi ajaa'iba maal arge?
Wal beektan isii hojji. Ee ta'uu hin dhabdu.
Guyyaa takkaan harkee. Bakkaan itti harkees ni yaada daakoo yaa dhuftu. Baga agartee an viidiyoo kaatu ammaan tanaan sirra fidee sirra kaa. Viidiyoo ammaan fidee itti kanne isatti. Wajjin alaa janiiti wal janaa janu jira. Isumaa wajji kunnoo. Hee anaas akkas na godhe. Istanaa sirra fidee waan biraa sirra kaa'u deema. Wal janaa janu jiran. Kaameeraa waraabee jiru.

Ala dhaabbatee jenaa jenu jira. Kaameeraa jira. Isaa dhungotuun danaa. Ifii fi laalte bultii kee. Ati maallaqa Sii laataa duraanii sii hin deemu.